Biex inkun preċiż, reġa' lura lejn l-università. Mhux eżatt l-iskola, però, kien ilu nieqes mill-iskola Heinrich 'il fuq minn tletin sena. Illejla rrid nisma' għad-dettalji kollha ta' kif ħassu l-ewwel ġranet waqt il-lectures. Heinrich ilu 'l fuq minn erba' snin membru fil-Protezzjoni Ċivili. Kif tistgħu timmaġinaw, għall-membri tal-Protezzjoni Ċivili l-ebda ġurnata xogħol mhi bħall-oħra. Niltaqa' ma' Heinrich minn hawn u ftit ieħor, għax Prime Time ħa jibda issa. Prime Time, Qed jiġi mwassal lilkom grazzi għal. For the love of food, golden drop.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
United Colors of Benetton. Sterimar Block Nose Baby, prodott naturali, mamur mill-ilma bahar. Sterimar, nifs aħjar, ħajja aħjar.
We are Cosmopolitan Developments.
Total is a great choice.
Is-sera ta' tajba u nilqakom għal prime time tal-lejla grazzi tal-li għaziltu li tibdow is-sera ta' ta'kom. Miħaj qabel ma nistiden ħdejja l-mistiden tal-lejla tajjeb l-infakkarkom fil-loba tagħna kontra 30 sekonda ċans ta'kom li terbħu l-flus cash meta tilagħbu magħna, jekk ittuna ħames risposti tajbin qabel ma jiskadu it-30 sekonda. Rreġistraw il-parteċipazzjoni tagħkom billi tibagħtu SMS fuq in-numru 5061 2100. Għal dan l-istaġun Prime Time qed ikun magħkom is-Sibt u l-Ħadd ukoll. Qabel l-aħbarijiet tas-sebgħa u nofs biex nilagħbu l-logħba tagħna kontra 30 sekonda, iċ-ċans tagħkom li terbħu l-flus cash u ovvjament jekk terbaħ żgur li jkun weekend tajjeb. Il-mistieden tiegħi tal-lejla, Fuq il-post tax-xogħol l-ebda ġurnata ma tkun bħall-oħra. Iktar kmieni dan ix-xahar irritorna lejn l-iskola u ordni tipika tiegħu għand is-Serkin tkun tne te u tnejn irkotta. Nilqa' miegħi lil Heinrich Camilleri. Dik serata tajba, kif int? All right, inti?
Jiena tajjeb, taf, lqajtek b'naqra AC/DC. Ta' żmienek jew qed inxejħek? Le, għedin ta' emmek għedin.
Heinrich, tradizjoni ta' prime time, nirreġistra l-mistedna kolla tijaj, kolli bżon ftit dettali. Isem kun jom? Heinrich Camilleri.
Heinrich Camilleri. Data ta' twelit? 15 ta' frar.
Ej, la, data jum San Valentino, mela. Apposta, apposta dik.
Xkim ma semmawx Valentino? Valentino Camilleri. Valentino Camilleri.
Fejn int imwieled?
Inwieled San Ġiljan.
San Ġiljan.
Residenti? Noqgħod Santa Venera, Mwera Belti. Santa Venera u Belti. Professjoni?
Rescue Officer ma' CPD. Kemm ilek Heinrich issa? Issa full time dieħel għar-raba' sena hu. Għar-raba' sena.
Kienet professjoni li kont mixtieq kont ilek mixtieq għaliha ħafna snin. Ħafna, ħafna snin. Il fuq minn 20 sena kont nistenna biex nidħol fis-CPD. Illum il-ġurnata li ilek erba' snin fil-professjoni hija L-istil jew huwa, hija l-professjoni kif kont timmaġina qabel ma bdejt taħdem? Hija ta', hija, hija, hija. Dejjem kif, kif penġejtha kienet biex niftehmu ħa ngħidlek, l-istil ta' xogħol u hekk. Nimmaġina li fix-xogħol tagħkom tal-protezzjoni, tal-protezzjoni ċivili, l-ebda ġurnata ma tkun bħall-oħra. Le, le, le. Kull ma jkun hemm l-istess biex niftehmu huma l-prassi ta' filgħodu, L-iċċekkjar tal-vetturi, il-kafè li nagħmlu flimkien u niftħu l-ġurnata nitkellmu ma' xulxin, ejja, mbagħad l-istand by għal li jinqala' kull każ huwa kollu differenti. Jekk ma jkunx hemm emerġenzi, ir-rutina tagħkom xi tkun? Basikament ir-rutina tagħna huwa nibdew fix-shift aħna fis-seba' neqsin kwarta filgħodu kulħadd full uniform l-istation, Ikollna l-leading tagħna li huwa s-surġent biex niftehmu ta' żmien illum sar leading itina kif ħa nitqassmu, aħna nqassmuhom bil-one, two, three, min ħireġ l-ewwel, min ħireġ it-tieni skont ix-xogħol. Ikollok il-vetturi, aħna fi qiegħed jien hemm xi erbatax-il vettura tiċċekkjhom from scratch. Erbatax hemm. Erbatax. Jinqasam normalment shift inkunu aħna żewġ leadings u ħames AROs. Eros huwa r-rank tagħna li huwa Assistance and Rescue Officer. Tiċċekkja l-vettura, l-inventarju, jkollok l-inventarju. U inti ssuqhom il-vetturi ħajjat? Ejja, mela, mela. Kollha nsuqu l-vetturi aħna, kollha nsuqu l-vetturi. Ovvjament tingħata taħriġ għax li ssuq vettura ta' dak it-tip hija kompletament differenti minn vettura privata. Tagħmel l-eżami ta' trakkijiet, it-test ta' trakkijiet ovvjament u mbagħad tieħu l-feel in-house ta' kif issuq f'emerġenza. L-ewwel darba li soqt vettura ta' dak it-tip? L-ewwel darba li soqt vettura? Il-bridge ħu lessax ma niftakarx x'kienet, naf li t-trakk kien it-tiel li ngħidulu aħna li huwa t-tower ladder. Kbir.
L-ikbar wieħed u Kbir sew. L-ikbar wieħed. U qatt toqgħod hekk u qatt litteralment attent moħħok x'inhu jiġri kollu mkien. Għax ovvjament ladarba tkun fit-triq, id-daqs tiegħu jinħass li huwa kbir. Ovvjament is-sewqan ma jistax ikun kif issuq karozza. Għax inti responsabbli tat-trakk u ta' sħabek u tal-madwar, jiġifieri trid tkun fully concentrated. Fl-istess ħin trid tasal fil-ħin, ma tistax iddum. Hekk, hekk hu, hekk hu.
Minn dawn l-erba' snin, jirnexxielek tagħżel l-iktar ġurnata xogħol iebsa li kellek?
L-iktar ġurnata xogħol? Kellna iktar minn waħda. Normalment ix-xogħol qisu jinħass li tkun ġejja l-ġurnata, għax sakemm tibda l-inventarju jibdew deħlin il-calls. U ġieli jkollok minn waħda għall-oħra u mbagħad letteralment kemm tispiċċa tiekol, tiekol ta' malajr u jkollok xi biex fil-oħra billejl tagħmel kważi minn 24 siegħa tagħmel 20 siegħa għaddej on the go, non stop. U naħseb fi ġranet bħal dawk tgħaddi l-ġurnata u lanqas tirrealizza kif tkun għaddiet. Anke jekk ma jkollniex xogħol, tax aħna l-ġurnata ovvjament nimluha bejn training, bejn affarijiet li jkun hemm fl-istations isiru, 24 siegħa kultant lanqas ikunu biżżejjed. Wieħed mir-ritratti tiegħek li l-aktar li deher fil-media kien ritratt tiegħek fejn bdejt issalva mara f'maltempata li kienet saret sena jew tnejn ilu. Dik f'Novembru li għadda dik. F'Novembru li għadda. Fejn kontu hemmhekk post?
Dik hemmhekk il-post kien
quddiem Kennedy Grove hemmhekk kien. Kien hemm familja sħiħa dawk kienu mixjin b'taxi u l-livell tal-ilma letteralment spara 'l fuq u kienu in distress ovvjament. Ġieli ġratlek li tmur tagħti l-għajnuna 'l xi ħadd U mbagħad terġa' tiltaqa' miegħu wara ġimgħat jew xhur. Ġieli nsertaw każi ta', ġieli nsertaw. To be honest, jiena mentalment nipprova niswiċċja minn dawn l-affarijiet. Ma tistax tidħol, I mean, jekk ngħidlek emozzjonalment ma taffettwakx, ma nkunx qed inkun normali, taffettwak emozzjonalment ftit, imma nipprova kemm jista' jkun. La dħalt l-istation. Dik spiċċat bring on the next one. Għax inkella ma. Ma teqpax taħseb. Ma tkampax mentalment, jekk toqgħod taħseb fuq dawn l-affarijiet. Is-sabiħ tagħha huwa li ġieli, ġieli ssib min isibek privatament jibgħatlek xi message Facebook, jirringrazzjak, pereżempju hekk. Hemmhekk tiftakar tgħid dak każ, ġara dak il-każ, dak il-każ.
Whether fried, baked or grilled, Fiordi Vita Bacon will turn simple recipes into unforgettable, mouth-watering experiences. Fiordi Vita. If it's bacon, it's Fiordi Vita. Ħajniċ, tnejn irkotta u te. U te. Fejn tkun normalment meta tagħmel dirorni? Għand is-serki.
Jien qaluli li tkun ta' sikwiet hemmhekk. Ejja, tagħna l-onor dejjem. U l-ordni mhux għalik biss tkun, għat-tifla wkoll. Għat-tifla wkoll, hekk. U taqblu fuq it-te kemm tieħdu zokkor u hekk jew differenti? Kważi l-istess, ta'.
Kważi l-istess. Kemm għandha żmien Elenia llum? Elenia tagħlaq 19 dis-sena. 19? Tagħlaq 19. Heinrich, jien meta tkellimt magħha, qaltli saqsi naqal id-daddy min hu l-iktar vanituż, hekk hux jien jew hu. Jien ta. Għax hekk qalt lili. Jiena, jien, jien. Meta tara lil Ilenia, mhm. ovvjament fl-età li għandha żagħżugħa, tara similaritajiet fil-karattru tiegħek magħha. Il-verżjoni femminili tiegħi ta' għax nixxibħu f'ħafna affarijiet. Il-karattru tagħha pjuttost font copy u paste. Copy u paste. U għed minn dawk il-ġenituri li tiħu gosta ra social media ta' Elenia biex tkun taf xed tagħmel, Jew tħalli lilha tirrakkuntalek xi għamlet? Nkun onest, kien għad daqsxejn iżgħar meta tidħol dawk l-età ta' fourteen sa sixteen ejwa. Il-ħin kollu nara ma' min tkun, x'tagħmel u hekk. Imma llum il-ġurnata aktar, iktar relax, taf, iktar relax. Nistenna lilha tirrakkuntali, hekk. U jkun hemm ovvjament iktar antiċipazzjoni meta tibda tisma' l-istorja minn naħa tagħha mbagħad. Ekku, eżatt, eżatt.
Heinrich, erġajna lura l-università. Kemm kontilek nieqes mill-istudju? Eh, nieqes mill-iskola minn nineteen ninety. Xi 93 naħseb jien. Wow.
U qed tistudja x'qed tistudja? Challenge.
Għadni kemm l-estate diploma fil-management ngħid il-verità u jiena għandi mħabba kbira lejn l-isport. Hemm kors partikolari, il-BSc fl-isport u l-physical activity, tipo sport għamilt. Issa qed nigru ma' Kickboxing u kont titrejn. Basketball propja, l-main sport tiegħi kien il-basketball. Basketball naqgħu water polo fis-sajf nemmulaw, kickboxing, boxing naqgħek. U l-kors joħroġ kull erba' snin, ħareġ dis-sena, so. U inti student minn dawk l-istudenti tipiċi, preparajt il-pocket bil-lapsijiet, mort bil-karti, jew iktar teknoloġiku, laptop u biżżejjed? Old school jien, nikteb.
Old school. Ikollok bżonn tikteb.
Nikteb, eżatt. Hi Nirċ, ħa mmorru għal waqfa żgħira ta' riklami. Kif niġu lura, b'naqra connections milli għandna aħna tajbin, irnexxielna niddubbaw naqra ritratti minn tiegħek, li tqallbu sew. Biex ġabuhom mill-arkivji, kellhom iqallbu naqra sew mhux ħażin. Nispera li tiftakar fejn kienu ttieħdu dawn ir-ritratti biex tirrakkuntalna l-istejjer relatati magħhom. Ħa mmorru ora waqfa żgħira ta' riklami.

kreati b'mod speċjali għal ġisem femminili u komdi sabiex jintużaw kuljum. Il-Molicare Premium Lady Pants mamulin biex ma jinħassux u ma jatux fil-għajn, b'saf ta' aloe vera u bil-lasktu sabiex jgħalqu mal-kuxtejn. Issibuhom ukoll fil-forma ta' pads. Il-Moliker Premium Lady Pants u Pads jinxtraw biss minant l-ispiżjar. Itlob kampjun b'xejn mill-ispiżerija biex tippruvhom.
Għandi aħbar tajba għalik. Issa li għadda s-sajf, is-soppa bnina Ommi Ma dalwaqt tibda terġa' ssibha fil-ħwienet ewlenin.
Soup so good, everybody wants some. Made with love.
Kun. Made with love.
Total Tools, super on quality, super on price. High pressure washer, 1400 watt, 130 bar, al prezz ta' 150 euro. Total Tools Malta, Segwina fuq Facebook.
F'dan il-programm qed jidhru xi prodotti kummerċjali.
Nilqagħkom lura għal Prime Time qiegħed fil-kumpanija tajba ta' Heinrich Camilleri. Bdejna nitkellmu kif wara iktar minn 25 sena reġa' lura l-Università. Isma' Heinrich, bdejna nitkellmu fuq ix-xogħol tiegħek fil-protezzjoni fil-Protezzjoni Ċivili. Tkellimna fuq l-istation u ma semmejniex lil Butch. Il-Butch hi l-king tal-istation. Mistagħġbin, qisu l-mascot tagħkom hu. Il-Butch, ejja. Il-Butch huwa owned by erba' shifts. Ġifiri dan du owners, seba persuni kull. Fox Terrier, Fox Terrier. Fox Terrier, Fox Terrier.
U nimmaġinaħ karattru jiġri minn naħa l-oħra. Ma jaqaf jiġri maħna, jitla fuq it-trakkiet maħna waqt l-inventar, kif jara l-ilma kull jidħol ġo l-ilma. Għalli għalih Fox Terrier minn jaf kif inu mimli enerġija. Sa jikber imma sa maċertu kien tara dikel fil-kaxxa u għedċa. Mela sa jibda jfittex naqra iktar il-rest. Għandu fobja fuq id-dwiefer dak. Jek tħares li jek tajdlu ħanaqtalek id-dwiefer. Jirrabja. Veru, ja. Ejja, jirrabja. Fatt aħna biex nabdu miegħu għandu ħaqtalek id-dwiefel, fuċ. Ara kemm jirrabja, jirrabja.
Heinrich, qabel tlaqna reklami għedtlek li għandi naqra connections ma' tal-familja u rnexxilli niddobba naqra ritratti mill-arkivji. Nixtieqek tħares hawnhekk, ara bi dritt. Ħa nibdew naraw ir-ritratti u rrakkuntalli naqra. Da kemm kellek żmien hemm? Hemmhekk naħseb kelli, f'dan ritratt hawnhekk kelli xi xi twelve, thirteen. Hawnhekk meta għamilt il-praċett. Tal-praċett, b'serjetà miegħek, eh? Xagħri livell.
Hawnhekk fin-nine, early nineties hawn, niftakar kont ħadt xi prize tal-iskola, hawnhekk mal-basketball man-national team ġo Torino. U kif semmejna, Heinrich, il-basketball kien l-isport oriġinali. Ekku, ekku, basketball.
Kont żgħir meta bdejt tilgħab il-basketball? Bdejt nilgħab Kelli xi twelf għax mini basket xi twelf. Kont nilgħab mal-Floriana, mbagħad mal-Ħamrun. U hemmhekk man-Nazzjonal.
Hemmhekk man-Nazzjonal Turin. Kont imur tu Turin?
Ej, ej. Min jaf x'eċitament għal żagħżugħ. Sabiħ. Ħadd mur Turin mat-tim tal-basketball. Esperjenza. Turin kienet issir, kien isir bħal European Tournament. Triq sħiħa kollha basketball courts minn kull rokna tal-Ewropa, pajjiżi, esperjenza, esperjenza sabiħa. U jien nemmen ukoll li kemm bl-isport kif ukoll anke bl-arti forsi, palk, eċċetera, li tagħmel fl-adolexxenza tiegħek vera jiffurmalek il-karattru. Ħafna, ħafna.
One id-dixxiplina. Sport inti trid tkun biex tikkompeti f'dak il-livell u mbagħad fimni trid tkun naqra dixxiplina għalkemm tkun żgħir irid ikollok sens ta' dixxiplina, inqas ħruġ biex titrenja u dawn l-affarijiet. U tirrealizza li trid taħdem għall-affarijiet. Trid taħdem, trid taħdem, trid taħdem. Għax imbagħad hemmhekk tibda tirrealizza li isma' trid titrenja, titħarreġ sew jekk trid tilħaq ċertu livell. Ekku, ekku, di, imbagħad irriflettitli fix-xogħol. Għax fix-xogħol jekk ma tkunx trrenjat u tagħmel l-affarijiet, hija parti mir-rutina tagħna wkoll li jsir training. Heinrich, grazzi ħafna talli ġejt tiltaqa' miegħi illejla. Napprezza li sibna l-ħin biex niltaqgħu. Għandi ftit rigali żgħar għalik. Fil-fatt, grazzi għall-yogiti ħa titlaq minn hawnhekk b'naqra tomit tajbin miegħek. Fil-fatt għandna verżjonijiet differenti. ta' te yogi li tista' tippreżentah, tippreparah fil-format tradizzjonali bil-misħun jew inkella wkoll tista' tippreparah bil-verżjoni sajfija, te kiesaħ ħafna xi żżidlu ingredjenti naturali. Bit-te nispiċċaw id-darba. Jien issa nkun naqra ħerqan biex jibda naqra iktar it-temp kiesaħ għax dawk ir-rutina tax-xitwa nibda nmissiha naqra. Grazzi wkoll għall-Baroness. Għalik għandna wkoll numru ta' rigali, xorta waħda tista' tgawdi togħma tajba, però iżżomm ix-xaħmijiet f'livell baxx grazzi għal Fior di Vita Baroness. Grazzi Heinrich u l-kumplament tas-serata t-tajba. Lilkom it-telespettaturi ngħidilkom grazzi talli kontu miegħi l-lejla. Infakkarkom li għandna kompetizzjoni għaddejja flimkien ma' Gino meta tidħlu fuq il-paġna ta' Facebook tiegħi tistgħu tirrispondu domanda sempliċi ħafna li jekk tirrisponduha tajjeb, grazzi għal Gino intom tistgħu tkunu rebbieħa. Minn hawnhekk ngħidu grazzi lil Gino tas-sapport tagħhom lejn din il-produzzjoni. Ma fadalli xejn xi ngħidilkom ħlief grazzi talli kontu miegħi illejla, ngħid grazzi lil Zahra li ħadu ħsieb jipprovduli l-ħwejjeġ u ħa niltaqgħu għada. Sadanittant, il-lejl it-tajjeb. Anzi, qed ngħidilkom il-lejl it-tajjeb. Irrid ngħaddi l-linja f'idej it-tabiba ta' Prime Time, Doctor Kristen Buhagiar. F'idejha.
Merħba, jiena Kristin Buħaġar, tabiba u direttriċi fi St. Thomas Hospital. Illum nixtieq inkellimkom dwar kundizzjoni li taffettwa ħafna nisa u hija komuni ħafna, il-PCOS. Din hija kundizzjoni fejn l-ovaries jiżviluppaw ħafna ċesti. Dawn iċ-ċesti jkunu mimlijin bajd jew ova. Biex niftehmu, l-ova hija dik il-bajda li fl-aħħar tingħaqad mal-isperma. f'waqt konċepiment ta' tqala. Pazjenti li jbatu minn PCOS, dawn l-ova ma jkunux jistgħu joħorġu minn ġol-ovary, għalhekk diffiċli biex issir fertilizzazzjoni, u allura dawn in-nisa jista' jkollhom diffikultà jinqabdu tqal. Din il-kundizzjoni hija kemxejn komuni u taffettwa madwar tlieta u għaxra fil-mija tan-nisa kollha. ta' età riproduttiva madwar id-dinja kollha. Il-PCOS huwa riżultat ta' żbilanċ ormonali u hija l-akbar kawża ta' infertilità fost in-nisa. L-aktar sintomi komuni huwa li jkollok ċiklu irregolari jew period irregolari. Jista' jieqaflek kompletament il-period jew li jdum ħafna jew li jkun qasir ħafna. Naraw ukoll, bħalma jagħti x'jifhem l-isem PCOS, Polycystic Ovary Syndrome, Numru kbir ta' ċesti fl-ovaries. Dawn naqbduhom b'ultrasound tal-ovaries. Żbilanċ ormonali jista' jwassal ukoll għal pil żejjed fil-wiċċ u l-ġisem, kif ukoll għal ponot żejda jew acne. Flimkien ma' dawn il-problemi nsibu wkoll li maż-żmien jiżviluppaw problemi oħra iktar kroniċi bħal dijabete, kolesterol għoli, mard tal-qalb u problemi tal-fwied. Mhuwiex magħruf eżatta x'jikkawża dan l-iżbilanċ fl-ormoni u allura jwassal għal PCOS. Iżda nafu b'diversi modi kif tista' tiġi trattata din il-kundizzjoni. L-ewwel sintomi tal-PCOS normalment jibdew mal-ewwel period imma jistgħu jiżviluppaw anki iktar tard. Nafu li s-sintomi jkunu iktar agħar f'dawk in-nisa li jkollhom diġà piż żejjed. Għalhekk bħal ħafna mard kroniku ieħor, importanti li d-dijanjosi u t-trattament jibda minn kmieni kemm jista' jkun. Tista' tibda tindirizza din il-kundizzjoni billi tagħmel xi tibdil fil-ħajja tiegħek, bħal tagħmel eżerċizzju biex tnaqqas il-piż u tiekol dieta bilanċjata. Lil hinn minn hekk, jeżistu trattamenti biex jikkontrollaw il-livelli ta' ormoni, kemm l-estrogens li huma ormoni tan-nisa, kif ukoll l-androgens li huma ormoni maskili li nsibuhom anki fin-nisa. F'każ fejn il-mara ma tkunx tista' tinqabad tqila anki wara użu ta' mediċini indikati, jeżistu wkoll numru ta' proċeduri kirurġiċi li jistgħu jkomplu jgħinu fil-proċess ta' konċepiment. Fl-aħħar jidher li għalkemm il-PCOS toħloq ħafna sfidi mediċi, huwa ċar li jeżisti numru kbir ta' trattamenti, proċeduri u anki tibdil tal-istil tal-ħajja li jippermettu li l-persuna żżomm saħħitha taħt kontroll u tkompli tgawdi kwalità tal-ħajja tajba.
Prime Time qed jiġi mossa lilkom grazzi għal
This is the new site Rona at Continental Cars. Esprit Sterimar Block Nose Baby, prodott naturali, magħmul mill-ilma baħar. Sterimar, nifs aħjar, ħajja aħjar.
We are Cosmopolitan Developments.
Total is a great choice.
Prime Time Jirringrazzja lil Jennifer Dimech, the makeup artist.
Logo Express.
Privé Hairdressing.
Oriental. F'dan il-programm deru xi prodotti kummerċjali.